Ahee ahee mina i za swa ka Chauke a ka YouTube channel ya swa ka Chauke TV ni ba mandla ni vilela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe a ka channel ya swa ka Chauke TV ahee ya um namuntlha ni lava ku endla kahlekahle ka this video na ku vulavula hi hi refill up Giyani Stadium um leyi nga va kona ku sukela hi ti 3 ta saturday um ri xela ti 4 ta sunday uh, ya august 2022 uh, a giyane um hi ndlela yo fana le ni ta kota ku mi ni khomela ngopfu ka background na swin'wana na swin'wana um tanihi ku swin'wana ni pfumela ku a swi tolovelekangi ma vo so mara it's a matter of, of time um na swin'wana na swin'wana na laha ni nga kona at the moment so ni boheka ku ni endla this video um even though situation yi nga pfumeli um ya hi ndlela yo fana yaleyo so ni khensa ngopfu vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel swa ka choke tv i channel yikulukumba uh, hikwalaho ka n'wina mi sapotaku sweswiwani hi le ka um 2000 uh, 2,900 and something subscribers leri ngo se wa heading to 3,000 subscribers of which it's a great thing ni ta tsaka ngopfu loko no vona channel leyi se yi ri na 3,000 subscribers hi ndlela yo fana na yaleyo so event ya beni mahengani kumbe refill up gani stadium yi vi kona kambe A ku veni ka yona mina ni ni ta yi compare na the previous fill up leyi nga va na yona na Benny Mayengani the president hi lembe leriya ra twenty eighteen ni nge za ni nghena ngopfu emhakeni a ni te ni nge endli video about refill up Giyani stadium ni ni inspire-we ngopfu hi Mhani Bava ni vone ni vone video yin'wana ya Mhani Bava a nga a kha a vulavula hi hi fill up like ni yingiseleni video liya. mizana ya fika makumu ivi swi ni nyiketa hlohlotelo ku na me ni nga endla video kambe ku nga ri kopela lowa mfowethu hi ndlela yo fana na leyo ni tlhela na inspiriwa futhi hi munhu wo fana na na sboom kansi u recordini almost uh, performance hinkwayo ya beni mahengani the president na part ya xongi so a ku secha channel ya sbu mkansi i ku secha ntsena mi ku sbu mkansi co um kumbe sboom kasi com something like that um ni pfumela ku mi mi ta yi kuma um video leyi ni vulavulaka hi yona kumbe tivhidiyo leti ni vulavulaka hi tona ta fill up hi ndlela yo fana na yaleyo ahe ya so ni loko ni yi compara eh, na leya lembe leri nga hela kumbe ya lembe leri a hi ri na rona ra 2018 um video leyiwani um uh, not video uh, sorry mi ta kombe mi ni khomela a ni le ka xiyimo xa kahle ngopfu uh, file up leyi ya beni mahengani mm, leyi a yi ri kahle um, in terms of rihanyo ra vanhu a yi ri kahle because a ku na munhu a nga fa because ka the previous one um ku zi ku va na swi vulavula swa ku na lava nga fa hi swin'wana swin'wana na swin'wana na swin'wana ma vo so ka leyi a yi ri kahle hi ku a ku na munhu a nga fa so far ni nga swi hi nga twa a hi zangi hi twa report ya ku na munhu a nga fa a ka file apliya ma vo and then show two eh xo biha i ku attendance ya vanhu loko ni yi compare through the video a yi- a ni nga yanga but loko ni yi compare na ti-video letiya ta ta le ndzhaku kumbe the way a ku ri xiswona fill up leya sweswi a yi ri le hansi hi attendance vanhu lava nga attenda a va ri a va ri tsongo ngopfu um so ivi ni tshama ni tivutisa swivutiso ku xana ku nga va ku swi vangu yini ku va vanhu va nga ha yi le ka fill up leya ku ri hi ku aka fill up leya ku sungula vanhu a va yini mavo and then na ni ya kuma ku warase boy hi ta ku napa Ni ya ni ya kuma ku lexi nga endleka i ku hina matsonga xa ku sungula ha jelezelana mo ni yi veka so a ni swi tivi ku i ti-morals ta hina or i culture leyi hi nga na yona or i i mind nyana yin'wana yo ka yi nga ri kahle leyi hi nga na yona na ma vo why am I saying this i ku Benny Mayengani i munhu wa ku sungula ku va a endla a veka date ya ti-three ta September. ku va gigi ya ya matsonga hinkwenu hi yi hlanganisaka even though a ku nga ri na ti-artist hinkwato ka ka line up it's normal se na na vona gagaxi u endla yin'wani gigi hala tlhelo va ku na yin'wani kara he se ku na yin'wanyani kwihi a a simple kitchen se na na swi kuma kahle ku ho kahle kahle Hina matsonga hina ha jelezelana even though nkarhi wun'wani kuma ku beef yi kona a ka ka music na swin'wana na swin'wana but swi ti komba ingaku ha jelezelana na hina hi hexe because the very same people lava nga ya karha i vanhu lava a va fanele va hi ka fill up kumbe lava ni nga sure a va yi aka aka aka fill up. ma vo and then the very same people lava a va yi a a simple kitchen ni sure ngopfu ku i vanhu lava a va fana va yini aka philip biapin ma yanga the president ma vo so hi ndlela yo fana na yaleyo eh, ni vona ingaku hina matsonga ha jelezelana hi swin'wana swa leswi swi nga endlaku gigi ya beni ma hi nga ni nga tani

and then the reason why eh, ni vula leswi ni vulisiwa hi leswi hi mhaka ku loko a ko va na king munata swa ta ku genge leya malovetu hinkwayo kumbe genge leya tsanini liya a yi ta va yi ri kona hi ku yi kha yi la ta sapota mani king munata and loko sapota king munata swi la tala ku ri event liya loko sapota king munata kumbe vanhu va sapota king munata a va sapota na beni mayingana at the same time because a ku ri gigi ya beni mayingana Vavhenda hinkwavo loko a ko vitana Makhadzi I'm hundred percent sure ku a va ta va yini va ya sapota that gig va kha va sapota Makhadzi and by so doing that a va ta va kha va sapota mani Benny Mayengani the president so swi tikomba kahle ku those people lava va ri laha i vanhu va Benny va original lava vanhu lava va ri laha i vanhu va i vanhu va Benny va original a hi ti fake a hi ti fake fans i ti original fans.

Hambiloko laha maybe a ko va na Benny Mayengani ne a ka gig liya loko a ko va na Benny Mayengani ku va na Solly Makamu ku va na mani ku va na ku va na Papa Rhulani Papa Rhulani ya xa a xi fit a ku va kona ku va na mani futhi ku va na Xongi four ntsena the rest yi nga ri kona. so so sweswo hinkwaswo loko ku va na ti-artist teto a swi ya endla ku gigi liya ya va successful a teka just for ku va beni ku va ku va soli ku va paparhulani ku va xongi ntsena ka matsonga ntsena ne ivi a teka va master kg as a n'wi tekile a teka mr bow hi ku ya hi mina a nga za a fita na ku fita laya a because a nga pfuni nchumu a ku na a ku na fan base leyi nga ta ku va hi tisa Mister Bauer u tisa fan base yihi ya le kwihi ya le kwihi because hina Vatsonga already right hambi Mister Bauer nga ri kona right you can still live hi nga vi na problem without Mister Bauer and without la South Africa but then a Mozambique. um that's where laha Mister Bow a nga na fan base leyikulu kona and vanhu va nge travel kusuka Mozambique va ta a a a a a South Africa hi xitalo hi mhaka ku Mister Bow la ku performer what what what those kind of things swa tika swa swa swa durha na ku durha ku tani ku ku ta hala when you coming from Mozambique ma vo even then a nghenisa makhadzi a nghenisa King Munada hamba vo va six ntsena those people hamba vo va six ntsena maybe kumbe seven nyana na na ti-many more nyana to ka ti nga pfuni nchumu ne a swi ta endla ku gigi leyi ya va right because na loko mo cheka vo soli makambu vo posta kan'we ntsena ka facebook va va ya just nje a va promotanga nchumu vo soli makambu na vo laha mi cheka na rhangani o posta kan'we ntsena yena ku ta giyani ka giyani um refili wa kona a ku zangi a nga zanga a vulavula hi swona joe xirima na ye like na to ti-artist ta hina ta xitsonga ingaku va jelezelana va yisa laha jo so ni makani jo twa ku ni rhambiwe ni fed ku no posta kan'we ntsena ni ya jo xi ri ma like a va zangi va lava va lava ku na na ti-fan base ta vona ti kota ku fikelela leyi ti ti ti va na ku navela ma vo ko mo posta ntsena vo soli makaya mina vo na vo joni wo rhangana like mo posta kan'we ntsena ni vo xingu byi posta ntsena ku refill up. yi ta ya ntsena swi hela ene hi swona a ku fana at least na vo ti-artist leta tin'wana ti endli ku ti nyanyula va vaseketeri va to ku va kota ku ya le because swi tikomba kahle ku vanhu lava ri le a ku nga ri ti-fan base ta ta vanhu lava va rhambiwile a ku ri ti-fan base a ku ri fan base ya ya Benny Mayengani ma vo so hi swona swi nga swi nga khawunta e gigi leya so but my advice eka Benny Mayengani i ku Benny Mayengani a a a a ehlisi moya. a kota ku arranger swilo kahle na loko swilo swi nga pfumeli a nga fositeli a yimela the right time the right time and then um, hi ku a nga ta kota ku swilo a swi endla hi ndlela yo fana na le ene a tshika leswiwa swa ku promota gig ne hi two months nyana kumbe hi one month Eh, gig u fanele a yi promota maybe wo three months a yi promota swa serious because gig leswi ti komba kahle ku u teke u sungula ku yi teka enhlokweni eh, two weeks to come ma vona I ku hala ka ka two weeks ya koho ya ya siku ya ya due date ntsena ma vo hi ndlela yo fana so ni ta ku mumari wa ku subscribe ka youtube channel swa ka jonke tv mara exi a swi vangi kahle beni ma nga langa kona xo ku ta twa ku vava damana ni ta ku mumari wa ku subscribe ka channel swa ka jonke tv ne ahee